नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे अहाँ सब ठीके है तऽ चलू हम अहाँ सबक लेल एक बेर फेरसँ लऽ कऽ उपस्थित छी क्लास नओ वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्डसँ सम्बन्धित अछि तऽ अपना लोकनि जे छै पूरे गदखण्ड पढ़ि कऽ समाप्त कऽ लेने छी आओर पदो खण्डमे जे छै एकटा चैप्टर पढ़ि कऽ समाप्त कऽ लेने छी आइ अपना लोकनि पढ़ब पद खण्डमे चैप्टर नंबर टू जकर शीर्षक अछि कचहरी और हिनकर जो लेखक छथि से छथि चंदा झा तो चलू बीजी समय बर्बाद नहीं करब और सीधे आब जाब अपना टॉपिक पर तऽ एकर जे शीर्षक छै से के छथि कचहरी आओर जे छै लेखक छथि से के छथि देखियौ चन्दा झा तऽ चलू आब सबसँ पहिल क्वेश्चन अछि कि चन्दा झा के मूल नाम की अछि देखियौ चन्दा झा के जे मूल नाम छै से की अछि चंद्रशेखर झा चंद्रनाथ झा चंद्रदेव झा कि चंद्रमोहन झा एकर उत्तर जे है से भऽ जायत चंद्रनाथ झा मतलब चंदा झा के मूल नाम है चंद्रनाथ झा चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै कि चंदा झाक जन्म कतय भेल छल मधुबनी में समस्तीपुर में पिंडारुच गाम में कि पटना में एक उत्तर जे भऽ जायत अहाँके सी भऽ जायत मतलब चंदा झा के जन्म पिंडारुच गाँव में भेल छलनि

चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै चंदा झा कोन पद पर आसीन छलाह शिक्षक के पद पर वकील के पर, पद पर राज पंडित के पद पर कि संपादक के पद पर तो एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब चंदा झा राज पंडित के पद पर जे छै पदासीन छलाह नहि अगिला प्रश्न देखियौ चंदा झा के निधन कखन भेलनि तखन भेलनि चंदा झा के निधन तो देखियो चौदह दिसंबर उन्नैस सए सात के पंद्रह दिसंबर उन्नैस सए सात के चौदह जनवरी उन्नैस सए सात के कि दस दिसंबर उन्नैस सए सात के एकर उत्तर जे छै अहाँके चौदह दिसंबर उन्नैस सए सात के जे छै भऽ गेलै अगिला प्रश्न देखियौ मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छथि विद्यापति छथि हरिमोहन झा छथि चंदा झा छथि कि नागार्जुन छथि तऽ देखियौ मिथिला भाषा जे रामायणक रचयिता छथि से के छथि पता अछि अहाँके चंदा झा छथि नहि अगिला प्रश्न देखियौ चंदा झा के आधुनिक मैथिली साहित्य के की मानल जाइत अछि आलोचक प्रवर्तक पत्रकार कि शिक्षक तऽ चंदा झा आधुनिक मैथिली साहित्यक प्रवर्तक मानल जाइत अछि तकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै चंदा झा एक सफल की सेहो छलाह मतलब की छलाह वैज्ञानिक छलाह अभी नेता छलाह देखियौ अनुवादक छलाह कि चिकित्सक छलाह तो चंदा झा के एगो सफल अनुवादक सेहो मानल जाए इसमें चंदा झा के एगो सफल अनुवादक सेहो मानल जाए अछि एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ पुरुष परीक्षा के अनुवादक केने छलाह केने छथि के केने छथि विद्यापति चंदा झा हरिमोहन झा की ललित पुरुष परीक्षा के अनुवाद जो है चंदे झा कहने छथि नहि पुरुष परीक्षा के अनुवाद चंदा झा कहने छथि एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कचहरी कवितामे मुख्य रूपसँ कोन विषय उठाओल गेल अछि

अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कवितामे कोन शासन कालक वर्णन अछि तऽ मुगल शासन अंग्रेजी शासन मौर्य शासन कि गुप्त शासन एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके बी भऽ जायत मतलब अंग्रेजी शासन जे छै एकर उत्तर भऽ जायत

ईमानदारी परोपकार भ्रष्टाचार की सादगी तो एकर उत्तर जे के सी भऽ जायत मतलब भ्रष्टाचार अखनो समाज में आब तो डेग डेग पर भ्रष्टाचार अछि ने डेग डेग पर चलो अगला प्रश्न अछि कि लोक एक दोसरक की हरण करे में जे छै लागल छथि तऽ देखियौ सम्मान धन ज्ञान मित्रता धन नहि लोग एक दोसर के धन जे छै हड़पय में लागल छै एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जाय छै लोकक मन में की भरल छल की भरल छल प्रेम दया कपट की श्रद्धा एकर उत्तर की हो जाता है कि कपट ठीक है लोकक मन में जैसे कपट भरल नहीं अगला प्रश्न है कि लोक एक दोसर के की करे में लागल छल एहि पाठक मुताबिक अगर बात करब तऽ जे छै सम्मानित सहयोग अपमानित कि पुरस्कृत तऽ एहि पाठके हिसाबसँ लोक एक दोसरके अपमानित करैमे लागल छल की करैमे लागल छल लोग एक दोसरके अपमानित करैमे लागल अछि एखनो समाजमे देखबै लोग एक दोसरके नीचे देखबैत अछि अगर अहाँ कहियो तरक्की करबै तऽ लोक जलत अगला प्रश्न देखियो कवि के अनुसार लोग कौन धंधा में लागल रहित अछि कृषि व्यापार गोरख धंधा की अध्ययन एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब गोरख धंधा अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लोक कोन बातके मान्य नहि बुझैत छल विज्ञानके सतवाणी आ शास्त्रके इतिहासके कि साहित्यके एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके बी मतलब सत्यवाणी आ शास्त्रके नहि शस्त्र सत्यवाणी आओर शास्त्रके जे छै लोक मानि नहि दैत अछि अखन की होइ छै पता यऽ जकर लाठी ओकर भैंस वएह बात होइत अछि कहै छै कवि ककरासँ रक्षा करबाके प्रार्थना करैत छथि ककरासँ बोलियौ लक्ष्मीसँ सरस्वतीसँ महेश्वरीसँ कि दुर्गासँ की कहै छै कवि ककरासँ रक्षा करबाके प्रार्थना करैत छथि एकर उत्तर महेश्वरी भऽ जायत एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके एकर उत्तर छै महेश्वरी भऽ जायत मतलब कवि जे छै महेश्वरीसँ रक्षा करबैके प्रार्थना करैत अछि चलिए अगिला प्रश्न देखिए कचहरी पाठक रचयिता के छे बहुत आसान क्वेश्चन है विद्यापति चंदा झा हरिमोहन झा की राजकमल चौधरी एक उत्तर भ जात अहाँके चंदा झा की उत्तर भ जात चंदा झा जे एक उत्तर भ जात अगला प्रश्न देखिए काव्य माधुरी में प्रस्तुत पद्यांश केकर द्वारा संकलित अछि तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा डॉक्टर आनंद मिश्र के द्वारा डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कि डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा एक उत्तर है डॉक्टर आनंद मिश्र के द्वारा की वजह डॉक्टर आनंद मिश्र के द्वारा देखियो चंदा झा कौन कृति गीत संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है तो गीत सुधा गोदान रश्मि रति की कुरुक्षेत्र तो उत्तर जो गीत सुधा भऽ जायत एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ जे चंदा झा मैथिली साहित्यके की प्रदान कयलनि तऽ नवीनता पिछड़ापन संकीर्णता की विवाद एकर उत्तर जे उत्तर जे छै अहाँके की भऽ जायत नवीनता भऽ जायत नहि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कवि समाजक कोन पक्ष पर जे छै प्रहार करैत छथि सदाचार पर नैतिकता पर भ्रष्टाचार आ शोषण पर कि शिक्षा पर एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब कवि जे छै चंदा झा तऽ भ्रष्टाचार आओर जे छै शोषण पर प्रहार करैत अछि एकटा और प्रश्न अछि ई बड़ छोट चैप्टर छल ई चैप्टर एके गो क्वेश्चन में समाप्त भ जायत की कहै छै कचहरी कविता मुख्यतः की संदेश दैत छै तऽ अन्यायक विरोध करबाक धन कमेबाक विदेश जयबाक कि खेलकूद करबाक एकर उत्तर जे छै अहाँके ए भऽ जायत मतलब अन्यायक विरोध करबाक नहि चलो आब अपना लोग देखब प्रश्न ओ अभ्यास तो सबसे पहिल प्रश्न है कमे प्रश्न हो एहिमे देखिए बहुत छोट चैप्टर है कहै छै न्यायक भव भवनके की कहल गेल अछि तो कहै छै न्यायक भवनके कचहरी कहल गेल अछि न्यायक भवनके कचहरी कहल गेल अछि एक बात कहै छै कचहरीमे सभक कोन कृत्यक अभियोग रहैत अछि देखियौ कचहरीमे लोक एक दोसरक धन हरण करबाके अभियोग जे छै लगबैत अछि नहि एक बात कहै छै कचहरीमे सत्य वचन के बाजैत छल कचहरीमे सत्य वचन जे छै बहुत कम लोक बजैत छल अधिकांश लोक जे छै असत्यक जे छै सहारा लैत छल सबके उत्तर जे छै अहाँ सब एकरा रोकि कऽ लिख लेब आब चलू अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै कहै छै पेट भरबाक लेल लोक कोन कोन काज करैत छल देखियौ पेट भरबाक लेल लोक अनेक प्रकारक अनुचित काज आ गौरव धंधामे लागल रहैत छल कहै छै कविताके आधार पर कवि ककरासँ अपन रक्षाक लेल प्रार्थना करैत छथि कहै छै कविताके आधार पर कवि भगवती महेश्वरी मतलब पार्वतीसँ अपन रक्षाके लेल प्रार्थना करैत छथि एकर उत्तर जे छै अहाँसभ वीडियोके रोकि कऽ लिख लेब तऽ चलू एहि प्रकारे अपना लोकनि ई चैप्टर पढ़ि कऽ जे बड़ छोट चैप्टर छल पढ़ि कऽ समाप्त कऽ देलहुँ अहाँसभ एकरा सुन्दरसँ नोट्स बनायब आ बार बार पढ़ि कऽ जे छै तैयारी कऽ लेब तऽ चलू आइ क्लास जे छै एखने धरि रहत जय मिथिला जय मैथिली जय माँ जानकी जय बिहार